Abebembezi omu Trading Centre ya Kahunga bashaziremu kutaho kushenyesa abashubuzi enju ezitari ha mutindo obwe bagyendereire okurebekyesa gye emyanya yabo eyi bari kushuburizamu. Trading Centre ya Kahunga neshangwa omu muruka ogwa Kahunga omu igomborora erya Ntungamo omu disiturikiti eya Ntungamo n'okushenyura oku kukoreirwe kandi aba nibagira ngu tibagyemesereziibwe ekiragiro ekyateibweho omu tawuni empango ekya Trade Order kureka bo nk'abebembezi ba Trading Centre egi bakikozire nka gumwe aha miringo ey'okuboneza emyanya yaabo n'okukora eby'obuyonjo. Oburi omu Road Reserve ya sayidi eyeife obwo bwiire butakakwatsirwe. Hariho n'obundi kurya ebirikuza busaabara ahabwa abeebembezi babaire baagizire ngu bukaza haihi n'enguuto nakyo ekyo kyo nikyo tutegyereize kureeba oku Aba bakyayeyongyera n'okushenyura kandi enju ezi baashenyuire n'ezibaire ziri omu mbeera etari nungi kandi ezihikire haihi n'oruguuto kwonka abamwe omu bashuubuzi tikibashemeize ahabw'okuba babaire bainemu eby'emishuuburo yaabo ei bagize ngu erugire aha sente za Parish Village Development Model ahu barikugira ngu tibaraabone sente z'okugarurayo. Kureeba omwanya ogwo ku bagushenyire kandi gwo gubaire nigutukwatiraho itwe nk'abataka ba Kahungampa tube twine emidaara yaitu kwihamu akasente turikureeberera abaana baitu nimwo tube nituha school fees nambwenu nyowe ndeebireho nk'obuju obu birampa aha mbaire mbombekire akasente nkankaiha omu Parish Model. tingumiho akasente ako oba nibaza kukansaasira oba ninza kukaheereza mbwenu embeera teboniire yoona ei turimu egi eshaaha egi ndi omubazi mbwenu aka roocket box nyine kandi ka loan za modo million hati n'akaaju bakashenyire. Nakunaarikwa ngu nondemu otusente otu ndaabe ndikukora mporampora nkabona eby'okushashura. Tihaine obusaasi bw'amaani ahakuba hariho abakazi abu orikuba oine enda nibakugira ngu ogume noorya za furuuti so hati obu orikuba obabwire orwebire ngu ta emiyembe, ta enyaanya, ta amapapari n'emicungwa hati tihaine eki oraagarukire kugiira. Ebintu ebi twine nitugura aha enyaanya, emiyembe mbwenu fruits ebi twine nitufuna tutakizibona ahabw'okuba akatare twine emidaara yaitu erikutuyamba omu bwire bwe kugira ngu twabona eky'okurya mbwenu batushenyire abandi Paris model bateireho oburofa bwabo kugira ngu begyeze ezibihamu zarema mbwenu babashenya hati mbwenu nigira ngu abatuuze ababaire bari aho bakukoreraho esente ezibabahaire nibakuziha nkahe? Haine ababahaire za looni omu mabanka omu ma sacco hati bo esente bakuziha nkahe?
Mbwenu hati Gavumenti ereetereho buryo ki tukabona ah'okwombeka akandi ka tukabona akandi karimo k'okukora. Hati nyowe nk'okuza omu kyaro tinyine murimo gwona. Abashuubuzi nibagira ngu baine obusaasi bw'amaani ahabw'okukora loosi ngu kandi n'emyanya esheenyweirwe babaire bainemu emidaara y'okugurizamu ebintu bitari bimwe na bimwe kubaitsaho amaka gaabo. Arikugambaho n'omunyamakuru wa Modern Television, Steven Barigye ori mukuru w'entebe y'okubanza ahabwa Trading Centre egi, naagira ngu omwanya gwabo ku gugumire nigutunguuka, obwahati bamukubize erya meeya ogu naashoboorora ku eki batakikozire barikugyendera aha kiragiro ekya Trade Order ngu kureka ab'oku baashutamire nk'abeebembezi ba seeru omuruka nana eigomborora baasharamu kukora eki okureebekyesa gye omwanya gwabo. Aha ky'okusheenya kw'obuju obu, Tikugira ngu egyo ebaire trade order kugira ngu bushemerwe gavumenti kureka bweshemeirwe abantu nkabuntu ahabwokuba nibakoresa omwanya ogwomuntu ogutari gwa gavumenti mbwenu kutwashutamire nkabebembezi begomborora nana aba LC nitureba omwanya obuju buri omwe abe naija ayombeka ahaku yabona Owashakaaza amabaati abiri nigwo ago, owakareebesa omu nguuto nikwo okwe, tureeba omwanya gutaareebeka gye. Tugamba na mukama wa poroti ngu akuba naabaasa kugumizaho naabaasa kubaheereza, abaikirize bashutame baruge omu mwanya gw'enguuto omu road reserve bombeke omu poloti ye. Omunyamakuru waitu yaagyezaho kuhikiirira omwami Evans Biryomumaisho Kwesiima Ivor, ori disiturikiti kansara ahabw'eigomborora erya Ntungamo, kandi ogu haine ebi yaashoboorora arikuhuumuriza abashuubuzi abateganisiibwe enkora egi ku barikutaho oburyo bw'okutereeza embeera egi. Nitwara okushaasha kuhango munonga aha b'abashuubuzi ba kahunga abagiziremu okuteganisibwa na munonga abashengire obuju bwabo abo nibashuburiraho emirimo abo nibakoreraho emirimo yabo abakazi abo nibeyiyiraho nibasiika chapati bakora omurimo gw'okubaasa kubataahiza n'okwihamu ka sukuru fiizi nibenda kushoborora abashubuzi ahabw'okuhikaho obuzibu obu ahabw'okuhikaho obundi obushasha obu nibenda kubamanyisa kugira ngu turiyo nituza kugyezaho kugaaniira na mukama w'omwanya ahabw'okuba omwanya ogu gwine mukama waagwe. Twakigaaniiraho kwonka baatugira ngu omwanya ogu bariyo nibaza kutereeza okugira oku baakora aha sitandadi then omwanya bakoombeka obuju burungi then bakagaruka abashuubuzi abo bakazaho. Gashakwa Wilson Kanyasigye ahabwa Modern Television.